א גוטן חשובע אידן א גוט מארגן, ענק אלע ווייסן אז איך האב ליב זייער שטארק צו שפאצירן אין א וואלד, דאס איז וואן אוו מיי בעסט טינגס טו דא, יא נאכן קידוש מאכן שבת אינדערפרי אויף א גוטן וויסקי מיט א פיינע הערינג, יא רייט און צום וואלד רעדן פון הערינג אויך איז דאס א שמועס פאר זיך, באט איך בין יעצט אין א וואלד, אבער די וואלד איז נישט אין סטעטן איילענד, אונז געפינען זיך דא אין האלאנד, אין א שטעטעלע וואס הייסט נולאנדא, נאלאנדא איז א שטעטל וואס איז מ'האט געראטעוועט אסאך אידן ביים צווייטע וועלט מלחמה, די גאנצע באפעלקערונג פון די שטעטל האט זיך צוזאמגענומען ארגאניזירט צו ראטעווען אידן, קינדער, עלטערע מענטשן, און דא שטיי איך אין זייערע וואלד אין איינע פון די היידינג פלעיסעס וואס זיי האבן געמאכט אז אין די קעיס וואס די דייטשן קומען, די דייטשן איז געווען סך הכל זעקס קילאמעטער אוועק פון דא איז געווען איינע פון זייערע בעיסעס. אויף וויבאלד דאס איז געווען זייער אייסאלעיטעד, זייער איזאלירט פון די גאנצע אנדערע געגנט, ס'איז געווען שווער אנצוקומען, ס'איז נישט געווען געהעריג קיין ראודס, האבן זיך אידן געקענט באהאלטן אין די שטעיטל, זיי האבן געארבעט, זיי האבן פארברענגט דא, באט ווען ס'איז געקומען אן אלארעם, און מ'האט געזען אז די דייטשן קומען צו גיין, האבן זיך א חלק פון אידן דא באהאלטן, יעצט די גאנצע עריע איז געוועזן באדעקט, קאמופלאזשד, מיט בלעטער, מיט גרינס, אז מ'האט נישט געקענט זען, לעצטנס האבן זיי עס געעפנט די ארמי כדי מענטשן זאלן קענען פארשטיין ווי אידן האבן זיך באהאלטן אז אפילו ווען די דייטשן זענען אנגעקומען האבן זיי נישט געקענט זען היינטיגע צייטן האט מען גלייך באמערקט אז דאס איז א בונקער. אקעי דאס איז איין פלאץ ווי מען גייט אראפ וועל איך ענק ווייזן מען גייט דא אריין האט עטס די עפענונג וואס פירט צו די נעקסטע בונקער וועלכע איז דא און פארשטייט זיך די גאנצע געגנט די גאנצע חלק דא איז געווען באדעקט מיט בלעטער און דארט האט עטס די צווייטע בונקער יענץ איז טא ביי טא. צוויי מעטער אויף צוויי מעטער ממש פיצל, פונקט גענוג פאר צוויי דריי אידן זיך צו באהאלטן. סאו איך שטיי דא און איך טראכט ביי מיך וואס האבן די אידן געטראכט ווען זיי האבן זיך דא באהאלטן ווען די דייטשן זענען געקומען און ס'איז געווען אפאר מאל אזוי. יעצט האב איך דא סטעפס ווי איך קען גיין דעמאלטס איז עס נישט געוועזן אקעי ס'איז געווען צוגעדעקט מיט בלעטער שטעלטס ענק פאר ווען ענק זעצט אין אזא לאך אין א וואלד אין די וויסטעניש און עטס באהאלטס ענק און די דייטשן קומען קען איך זאגן די אמת אלץ א דעעשע אייניקל, מיינע זיידעס, מיין עלטער זיידע רבי יאסעלע טעשער האט זיך אויך באהאלטן מיט די קינדער אין א וואלד, ס'איז באוויסט די ביכל א זון אין א פאנצער, האט זיך זיך נישט באהאלטן אין קיין מערות, דאס איז אנבעליוועבל. און היס.